Blessings, blessings, Lesedi, kganya go bohle. Ke rata go shera le lena The Gospel of Judas. Ge re bolela ka The Gospel of Judas, re bolela ka Gospel ya Judas Iscariot. Judas Iscariot ko la wa go eka Morena Jesu according to the Bible. So a re kweng um Gospel ya gage gore na yona e bolela ka sebopego mang. Re tlo thoma ka introduction pele gomme ra tsena ditabeng. E ngwadilwe ka English so ke tlo bala ka tlhalosa ka Sepedi ka bala ka tlhalosa ka Sepedi jwalo le jwalo. So today re tlo no dira re ka re ka se dire ka moka cause ke e telele. Go na le chapter tse re ka di dirago ke ntse ke tlhalosa and then eh, next time re tla dira other chapters. The Gospel of Judas, Introduction, Matseno. This is the secret message of judgment Jesus spoke with Judas Iscariot over a period of eight days, three days before he celebrated Passover. O ke molaetša wa sephiri wa kahlolo o Jesu a o boletšego le Judas lebaka la matšatši a seswai, matšatši a mararo pele ga monyanya wa Paseka.

Ba bangwe ba be ba sepela ka tsela e kgethwa, mola ba bangwe ba sepela ka tsela e šele ya sebe. Ka fao barutiwa ba le- ba lesomepedi ba ile ba bitšwa, the twelve disciples. He started to tell them about the mysteries beyond the world and what will happen at the end. a thoma go ba botša ka dimaka tšeo di diregago ka ntle ga lefase le tšeo di tlogo go diragala ka nakong ya bofelo. Often he didn't reveal himself to his disciples, but you'll find him in the midst as a child. Ka nako ye ntši o be a sa itšweletše go barutiwa ba gagwe, eupša o be o tla mo hwetša a le mo magareng ga bona bjale ka ngwana. The Gospel of Judas, Jesus Criticizes the Disciples, Jesu o sola barutiwa. One day he was with his disciples in Judea. Ka le leng la matšatši o ba ena le barutiwa kua nageng ya Judea. He found them sitting together practicing the piety. O hweditše ba dutše mmogo ba ntše ba ba practicer tumelo ya bona. When he came up to his disciples sitting together, praying over the bread, he laughed. O itše ga batamela go barutiwa, a ba hwetša ba dutše mmogo, ba rapela, ba rapelela borotho, a tshega. The disciples said to him, Master, why are you laughing at our prayer? What have we done? This is what's right. Barutiwa ba re go yena ba re, Mongaka, Molato ke eng o re tshega, o tshega thapelo ya rena. Ke eng se re se dirilego sa phošo? Se re se dirago re se dira ka tsela ya maleba. He answered and said to them, I'm not laughing at you. A araba a re, ga ke tshege lena. You are not doing this because you want to, but because through this your God will be praised. Jesu a re go bona a re, Ga le dire se ka baka la gore le rata go se dira. Eupša le se dira ka baka la gore Modimo wa lena o tla tumišwa. They said, Master, you are the son of our God. Ba araba ba re, Mongaka, o morwa wa Modimo wa rena. Jesus said to them, How do you know me? Truly I say to you, no generation of the people among you will know me. Jesu a araba a re, Le ntseba jwang? Ruri ke a le botša, a gona generation, kore ba bolela ka generation mo nka no re um batho ba e le gore ba belegile ka nako e nngwe ebile ba phela together mmogo ka nako e nngwe so a re o bona a re a gona generation ye e leng gore e phela ka nako ye le na le phelang ka yona ye e leng gore yona e tla ntseba kore ka mantšu a ma morena jesu ra re batho ba ba phelang ka nako e nngwe ya nako tša barutiwa ba gagwe a gona le moto e le gore wa mo tseba ba no tseba e le Jesu mara ga ba mo tsebe deep gore na ke mang. When his disciples heard this, they started to get angry and furious and started to curse him in their hearts. Barutiwa ba rile go kwa a bolela seo ba thoma go kwata, ba befelwa, gomme ba thoma go mo rogaka ka mo dipelong tša bona. But when Jesus noticed their ignorance, he said to them, Why are you letting your anger trouble you?

Has your God within you and his stars become angry with your souls? A re go bona a re, Modimo wa lena, wa leng ka mogare ga dipelo tša lena, o kwatile na? O kwatetše eh, disoul tša lena na? A ke ra tseba gore motho eh, o na le mebele e meraro. wa mathomo ke physical body e lego mmelokhi wa nama le marapo and then wa bobedi ke um spiritual body ke spirit sa rena se e leng gore bošego ge re robala spirit ga se robale spirit se kgona go tšwa mo mmeleng sa ya in the other realms that's why re kgona go ba le ditoro jwalo le jwalo and then gape re na le soul ke body ya boraro soul ke mmele wa boraro o motho a nago le ona soul ke yona e kgonang gore e dira motho gore ga a tlhokofetše goba after judgment either motho o tla ya um diheleng goba paradising paradise akere and then soul ke yone e dirang gore ge motho a tlhokofetše ke yone e le gore go tla ba le judgment after motho a tlhokofetše a kere mo e leng gore ga a fitlhile gona ka baka la ba tla lebelela soul e la gage ba tla ba jaja the soul a kere soul e eh, wa go jajiwa soul ge re dira dibi ka mehla re ga re re kore re ga re re a ke senang ka re dirang re gataka soul ya rena ra e tšhilafatša so soul e ka se kgone go ya into the light e tšhilafetše so and then ge motho a tlhokofetše go ba le judgment e itseng on the realms e le gore tla ba le mo go yona ba jaja soli ela gore na soli eke e gabotse e tlhwekile e pure na e loketše go ka ya into the light na ge e le gore ga e pure and then go e tlaišiwa in the other realms realms tše dingwe tše ditse mo e le gore e santše sepele e ye go tlhwekišiwa gona pele ka tla ya ya into the light And then he said to them, If any of you is strong enough among humans to bring out the perfect humanity, stand up and face me. A buša a re go bona a re, ge bane mo gare ga lena go na le e leng gore o strong enough kore o na le maatla a o ka ntebelela ka mahlong a mfeisa ga a dire jalo All of them said, We're strong enough. But the spirits weren't brave enough to stand before him, except Judas Iscariot. Ba fetola ba re, Re na le matla a go go feisa. Eupša dispiriti tša bona, memoya ya bona, e be se brave enough.

so ra judas iscariot ke ena e le gore o bile strong enough gore a eme a eme a mo face he was able to stand before him but he couldn't look him in the eye so he looked away ba re judas iscariot o ile a ema a mo facea but o ba se strong enough o ka mo lebelela ka matlhong o ile a no ema fela but a se kgone go mo lebelela ka matlhong so a lebelela ka matheko. Judas said to him, I know who you are and where you've come from. Judas Iskariote a re go Jesu a re, ke a tseba gore na o mang, le rona o tšwa o le kae. You've come from the immortal realm of Babelo. A mmotša a re wena o tšwa o le a realm ka no re ke um kore realm kore it's a sort of a nka no re kore ke sebaka se se itseng goba nka no re mmušong wa magodimo akere but di-realms di a fapana akere kore di fapana go ya ka bogolo ba tšona goba go ya ka energy ya tšona. Di-realms di a fapana so ge re tloga mo lefaseng re tsena into spiritual realms so those spiritual realms di a fapana jwale le jwalo kore ke it's like di-kingdoms it's like ke hierarchy ya di-kingdoms mo e le gore ke wa godimodimo on the realm ke le godimo mo e le gore go dutse the one the almighty god motlhodi wa everything the creator of the universe and then ka fa sa gage go ba le di-realms tse dingwe mo e le gore tlo kgwetsa e le gore o beile mangeloi a gage jwalo le jwalo di ntse di ya fase di-rams ka go latelana ga tsona until ebile go e ba lefatshe la rena so judas a re mo go yena a re o tšwa o le immortal realm immortal e ra gore ntho e le gore ga e hwe ntho e le gore ga e bole e phelela ruri o tšwa o le eh, nka no re legodimong goba a kingdom ye e leng gore ga e hwe kore e phelela ruri e phela e le gona forever ye e leng gore e bitšwa gore ke babelo ke realm ye le gore o tšwa mo go yona and i'm not worthy to utter the name of the one who sent you a bolela a re ga ke na maatla ebile ga ke na mayemo a go bolela lebitso la yo a go rometšego gore mo eh, ra judas wa bontšha re wa ke kokobetša a kere a ka se bolele lebitso la yo a rometšego jesus gore a tle mo lefaseng

o naganne ka di-high ranks di-superior ranks e sa le ranks e ke bego ke bego ke bolela ka, ka, ka yona gore go na le um go na le ke, ke a hierarchy a kere of ranks and then gwa ba le mo e le gore ke the almighty god the creator of the universe ke maditšong gona then after yena go ba le realm-eng o itseng mo e le gore go dula mangeloi go ba le maybe di-archangels go ba le realm-eng o tla nna mangelo a maitseng jalo le jalo until ebile re fitlha mo lefaseng la rena so go ra eh, jesus o a lemoga gore judas o a tseba o a tseba ka um di-ranks tša legodimo tša the universe goba tša tša the realms gomme a re go yena a re tloga go baobe ba lesomepedi o tle keno ke kgone go tlo go tlhalosetša ka um ka kore ka di-mistress mistress nka no re ke eng ka dimakatšo ka dimakatšo tša legodimo kore dimaka tša legodimo a kgone go mo tlhalosetša gore na dilo tša legodimo di sepela jwang Not so that you'll go there, but you'll grieve much, because someone else will replace you to complete the 12 elements before their God. A re ke tlo go botša ka dimaka tša legodimo. Ga ke go botše ka dimaka tša mmušo wa magodimo ka baka la gore o sa tlo ya mowe. Tseba gore wena o ka se tsene ka mmušong wa legodimo. Eupša o tla kwa bohloko ka baka la gore wena o tla ba replaced, ba tla go replacer. go bauwe ba lesomepedi go raya gore a kere ke ba, ke ba 12 and then ke ba 11 judas iscariot ke yena wa bo 12 so go ra re mo jesu o botša jesus o botša judas iscariot gore wena ka re ga barutwana bao ba 12 o tlo tšwa ka re ga bona gomme ba tla lokela o mongwe ya ba wa bolesomepedi o e leng gore o tla ema legatong la gago e leng gore o tla replacer wena o ra gore wena ka re ga 12 yewe o ka se laste o tlo tšwa e segale judas said to him when will you tell me these things and when will the great day of light dawn for the generation judas a re go yena re o tla mpotša neng ditaba tšeke and when will the great day of light dawn for the generation o tla mpotša le gore na kore letšatši le lekgethwa le leng gore le tla ba le tletše ka kganya le tla fihla neng ka gare ga generation e le gore re mo go yona. But when he said these things, Jesus left him. Judas o rile go bolela dilo tše a di boletšego, Jesu a mo tlogela. Gospel of Judas, another generation. ge re bolela ka generation re bolela ka batho ba e le gore ba phela ka yona nako yona ye ka sona sebaka sona seo mmogo like for instance rena re ka no re ke rena generation ya the year two thousand ba generation ya let's say ba the seventeen hundred generation ba phetše ka nako yona yowe gomme ga ne jwale ga ba sego mo lefaseng ba fetile so ke ke rata go tlhalosa generation gore na le understand gore na ke bolela ka eng another generation generation e nngwe gape okay the next morning he appeared to his disciples letšatši la go latela o ile a batamela mo go barutiwa ba gagwe and they said to him Master, where did you go and what did you do when you left us? Ba mmotšiša ba re, Master, o be o ile kae, gona o be o dira eng lebakeng la ge o re tlogetše? Jesus said to them, I went to another great and holy generation. Jesu a re go bona a re, Ke sepetše ka ya go generation ye nngwe ye e leng gore e kore ke kgethwa

Ke generation e feng ye e leng gore e kaone ebile ke e kgethwa go feta rena, ye e leng gore ga e gona mo lefaseng le re lego mo go lona ka se sebaka? Now when Jesus heard this, he laughed. Jesu ge kwa ba bolela se we, a tshega. He said to them, Why are you wondering in your hearts about the strong and holy generation? A ba botšiša rena, ke ka baka la eng le tshwenyega mo dipelong tša lena ka generation ye nngwe e maatla e kgethwa. Truly I say to you, no one born of this realm will see that generation. A re go bona a re, Ruri, ruri, ke a le botša, ga go na motho yo e le gore o belegilwe ka yona gona mo realm ye re lego mo go yona goba lefase le re lego mo go lona, wo e leng gore a ka e bona generation ye nngwe. No army of angels from the stars will rule over it. A go na lešaba la mangeloi le e leng gore le tšwa le le kua magodimong goba kua dinaleding le e leng gore le ka buša yona generation ewe. And no person of mortal birth will be able to join it. And ebile a go na motho o e leng gore kore mortal birth ba bolela ka mortal birth ke motho e le gore wa belegwa a fetša tlhokofala go tshwana le nna le wena nna le wena we are not immortal we are mortal ra belegwa ra tlhokofala ga re phelele forever so jesu a re go bona a re a gona motho o e leng gore o belegilwe go tshwana le lena ebile o sa tlo tlhokofala go tshwana le le lena le sa tlo tlhokofala o e le gore a ka tsoga a joinile generation ewe Go ra gore ka mantswe a mang go ra gore rena re phelago mo lefase goba yona ka yona generation yela ya barutwa ba ba lesomepedi, akere ka moka na everyone o a bego a le mola e be e le batho ba e le gore ba belegilwe ebile ba sa tlo tlhokofala akere. So go ra gore ga gona motho e le gore ka yona nako e ne yela o e leng gore o a bego a phela ka nako yone yela sorry, motho yo a bego a phela ka yona nako yone yela e leng gore a ka tsoga a kgonne go bona generation e le gore Morena Jesu o baile mo go yona. Go ra gore go e bona generation ye nngwe, you need to be immortal, o be motho e le gore go belegwa o phelela ruri ga o hwe. Because that generation doesn't come from mm that has become mm the generation of the people among them is from the generation of the great people mm, the powerful authorities who mm, know the powers mm, those, who, who, those by which you rule so mo kheleng tše le kwa ke re di mm, go ra gore a gona mantšu a gona full stop a gona selo mo go senang mantšu ke ntho la gore um eh, a kere this tablets these gospels ba di kry-ile mo godimo ga di-tablets ge le nyaka go tseba ka tablets ke kgopela le lebeleleng story sela sa ka sa um sela ke boletseng ka sona the anunaki, the ancis tablets and then le tlo kgona go kweša na ke bolela ka eng. Le dingwalo tše e le gore ke boletše gore di kry-ilwe at the right sea le lebeleleng um video yela ka baka la gore ke beile di pictures mo le tlo kgona go bona gore na di tablets tše re bolelang ka tšona ke eng. Yona gospel of Judas le yona it's one of the tablets tše e le gore di hweditšwe gomme ba e translator ka yona English le other languages. Okay, so mo ke tlo no e tlogela because mantšu a mangwe ga se a felelele mara e bolela ka generation e powerful ye e lego gore e be e le holy kore e le e kgethwa kgethwa kgethwa ye e lego gore ke generation e le gore go ya ka mokgwa o bolelang ka ona not everyone a ka tsena kua go yona goba a ka e bona as long as o belegilwe mo lefaseng le and-e ebile e le gore o sa tlo hwa ga o phelele sa ruri go ra gore you'll never see this generation ga o worth-e go ka bona this generation. When his disciples heard these things, they were each troubled in the spirit. They couldn't say a thing. barutwa ba gagwe ba rile ga ba ekwa a bolela mantšu a ba tshwenyega kudu mo memoyeng ya bona ebile ba sa tlha ba sa bolela selo okay eh re tlo fihla mo today gomme e sekgale re tlo tšwela pele ka yena the gospel of judas re swantse re ko rena what happened between jesus le judas iscariot re swantse re ko rena um sephiri se jesu a rego o tlo se botja judas sa magodimo ke se se feng re nyoko se tseba sephiri seo re nyoko go thuta go rapela the right way re nyoko gore motlhang re tloga mo lefaseng la rena moya wa rena o kgone go tsena magodimong e se ka ba roaming spirits moya wa rena o seke wa ya diheleng o se ka yo fiša ke mollo wa hele eupša o ye kae legodimong ke a leboga le be le letšatši le lebotse modimo a le dire ka go loka